Ke a le amogela mo chaneleng ya rena ya Help a Learner. Le kgone re tlo lebelela Sepedi leleme la gae letlakala la bobedi ka fase ga direto. Le kgone re tlo dira direto um re tlo lebelela ka mokgwa e le goreng dipotšišo tša rena di tla ka gona ka letlakaleng la rena la bobedi ka fase ga direto. ga re tlo sekaseka direto ga re tlo atlhahla direto ke nyaka go le bontšha fela mekgwa e mebedi ya ya dipotšišo tše di tšwang ka fase ga direto goba ka letlakaleng la bobedi le e le gore ke dipukana um direto ke a tshepa gore le dile le baithuti ba lena bjale re tlo lebelela ka mokgwa e le goreng o swanetše gore o arabe dipotšišo tša gago ka gona a re lebeleleng slide sa rena sa go latela A re lebeleleng mekgwa ya go fapana ya go ngwala direto. Ka fase ga mekgwa wa go araba, re fiwa mehuta e mebedi ya dipotšišo, e tlo ba potšišo ye telele le potšišo ya setsopolwa. Bjale ga re lebeleleng potšišo ya rena e telele gore yona e re tshwaretše eng. Ke potšišo ye e ngwalwago ka mokgwa wa taodišo gomme e tšea botelele bja mantšu a magare ga makgolo a mabedi go ya go makgolo a mabedi le masomehlano. Yona e ngwalwa ka mokgwa wa ditemana, go akaretšwa matseno, mmele le mafeletšo goba mafetšo. Mo go go mo baithuti ke dirile phošo ke kgopela gore ke. Ke ntšhe go e tee. Aha. Mo go matseno go swanetše go fa tlhalošo ya sererwa seo se tla bego se botšišitšwe ka sona. Mmele o amana le tirišo e lego ditemana tšeo di amanago le sererwa. A re lebeleleng mohlala. Sekaseka ka fao sereti se dirišitšwego tshwantšhokgopolo ka gona go lebeletšwe tshwantšhanyo le tshwantšhišo. Kgonthišiša gore o fa mehlala ka moka yeo e tšwelelago seretong goba ditemathetong tšeo o di filwego. Ke mo ke tlhalošo ya potšišo ye telele ye e le goreng ke lekile go e fa le le mohlala. Bjale ke nyaka gore re ye mo slideng sa sa go latela re kgone go bona dikarabo tša gona gore o swanetše gore o fe dikarabo tša potšišo e telele go lebeletšwe eng. Ke file mohlala wa potšišo e le goreng e tšwa ka gare ga letlakala la tlhahlobo la gago. Bjale le tšwile le tšwile ka tsela e latelago ke nyako bolela gore ge di tšwa di tšwa ka mokgwa o e le goreng e fapafapane. E fela ke tšere mohlala o motho o e le goreng wena o tla re go lebeletše le ka bošego wa kgona go kwešiša gore ge ba re ngwala potšišo ya e telele o tsebe gore o ngwala ka eng. A re lebeleleng slide sa go latela. Mohlala wa sereto ka tlase ga potšišo ye telele. Ba re go wena ba re ahlahla sereto tumišong sa ka tlase o lebeletše matseno, boitsebišo le mafetšo. Botelele bja karabo ye e be mantšu a makgolo a mabedi le go ya go makgolo a mabedi le metšo e masomehlano. Hlogo ya gona e balega ka tsela e thepodi. Mongwadi ke ke P_M Mashilo. sona se balega ka tsela e, Kgomo e a tshwa, e rangwa ke mang? E rangwa ke nna Thepodi motho ntshororo, Thepodi motho matepetepe motho wa go tsošološa madima. Ke motšofe ke tšofetše wa go wela kgwahlana, fela ge e le bjang ke ja bjotalana bo ka mohlaka, gobane bja go hlaba ke naka bo ka ntsentšha mokgohlwane. Ge o ekwa ba re nna Thepodi ke sejatu, Mathaka a bone ge ke ba amoga makgarebe. Ke tloga ke e šupa ka la ka le le leledu tsobokwane, yona thitelwana boreletšana lerita la makgwatha sawana. Lerita le le le llego megopo ya bommago mosadi fela. Le se nyatšeng mmele wa go šošobana lena makgarebe. Khudumphato ke fa, ke fa moša, mocha o tšhele. Go nna wa re o tloga wa be menotosi o itokanya le boelela. O tloga o etša katse selo sa moruthorutho. Ge a nkwa ramasogana a re nna ke ba sepela ka, ke ba sepela ka, ka fase bo ka theta. E le ge ba re, ge a re meriana ke šomiša ya go tla Maebana. Nna ke bjale ka kgotla o mone ke phala ba bantši. Ke tloga ke phala ba bantši ba dilete mankgaleraga. Ka se, ka selopotleng ke, ke gona ke ya fologa. Gobane wena o sa fologe go lesogana? Ka mahlo o tla ja go bona, wa šebetša ka go nyama menyama. Sereto sa rena se belaga ka yona tsela ye, a re lebeleleng karabo ya rena goba wona mohuta wa rena wa karabo gore o swanetše gore go ngwala karabo ya gago o e ngwale jwang. Ke a tshepa gore sereto se ge ke be ke se bala le wena bentši o sepela le nna go fihlelela mafelelong a sona. A re lebeleleng dikarabo tša rena. Lebeleleng mohlala wa karabo ya rena. Tiori ya seretotumišo. Gana ka mokgwa baithuti ke ngwadileng ka gona. Ke kgopela gore ge le ngwala letlakala la lena ge o kgethile potšišo e telele, o ngwale ka go thoma tiori. Tiori ke go ra gore o hlalosa sereto gore ke eng goba o hlalosa mohuta o wa sereto ke eng. Ge o re tiori ya seretotumišo ke go ra gore o re tlhalosetša gore seretotumišo ke eng. o ka se no thoma wa re sereto seo se sengwe e ka se thome ya ba sereto tumišo a ke re na le mehuta ya go fapana ya direto e tla ya ka gore um sereto se ba go fileng ke sereto sa mohuta mang e fela pele o ka tswela pele ka go ngwala potšišo ya gago e telele o swanetše go tlhalosa gore mohuta o wa sereto ke eng teori ya sereto tumišo teori ya sereto um theto sello theory ya theto eng eng eng eng ko go ra gore wa hlaloša o tšwelela pele ka go hlaloša gore mohuta o wa sereto ke eng jale a re lebeleleng theory ya sereto tumišo sereto tumišo ke sereto seo se tumišago bagolo bagale sorry um boroto, bohlale, bjalo bjalo. Motho, phoofolo goba seo e le gore se sengwe le se sengwe se e le goreng ke sa hlago. Go na le mehuta e mebedi ya seratutumišo, e lego seratutumišo sa bogologolo le seratutumišo sa sebjalebjale. Ge re bolela ka bogologolo re a tseba re bolela ka dilo tša kgale, ge re bolela ka sebjalebjale re bolela ka dilo tše di diragalang gana bjale goba dilo tše e leng gore di amana le dilo tša bjale. Mehuta ye e laolwa ke diteng. Diteng tše dife? Diteng tša sereto. Ke go ra gore wena ge o bala sereto sa gago, o tlo kgona go kwa ka diteng tša gona gore sereto se ke sereto sa bogologolo goba ke sereto sa sebjalebjale. Ge diteng di bolela ka ditiragalo tša bogologolo, gona o tla thwe sereto seo ke sereto ke sereto tumišo goba sa bogologolo goba sa sebjalebjale. Thepodi. ke hlogo ya rena ya sereto. Le se ke la lebala gore sa le mo seretong sa, sa Thepodi re, re leka go se ahlahla ka mokgwa e le goreng re kgopetšwe ka gona mo podišong ya rena. Thepodi ke sereto tumišo sa bogologolo. Sona se lemogwa ka dielemente tše di latelago, matseno, boitsebišo le mmele le mafeletšo. Boitsebišo bola bo kgone gore bontšhe gore motho wa kitheta ke motho wa segale goba ke motho wa bogologolo a re lebeleleng matseno a rena ba re moreti o dirišitše formula ya matseno seretong se ge a re kgomo e a tshwa e gangwa ke mang ke gore ka mokgwa a tseneng ka gona ga sereto go a re bontšhe gore motho ke motho wa segologolo ba re go wena ba re number two ke matsebišo Ge o ngwala o ngwale ka mokgwa ola ba go ba go fileng di point tša gona o tlo latela ka gona mokgwa ola. A o thome ka boitsebišo a o thome ka mafeletšo a o thome ka o ngwala wa re matsebišo matseno sorry wa kgona go fa dikarabo tša gago ka fase ga matseno. Ka fase ga boitsebišo le gona wa dira bjalo le bjalo. Ka fase ga boitsebišo e re e gangwa ke nna Thepodi Mothong Tshorong. Mo re bolela ka gore wa ke tsebiša akere. O bona ka eng? Ke mang? Mo ke bile potšišo. E gangwa ke mang? Ba botšiša mo gore e gangwa ke mang mo matsebišong. Ga a tšwela pele o re e gangwa ke nna. Ko re wa re tsebiša motho gore kgomo e e gangwa ke mang. Ke ka lebaka leo ba reng o swanetše gore o re botše maeng maitsebišo. E gangwa ke nna Thepodi. e motho Ntsororo. Thepodi ke motho matepetepe, motho wa go tsošološa madiba. Go bohlokwa kudu gore go o ngwala dikarabo tša gago o ngwale o fele o ntše o dirang o tsopola mo e seretong sa gago gore o tlo kgone go dirang o humana meputso ya gago ka lebaka la gore tla bo o thekgile go bontšha gore o tseba gore o bolela ka eng. A re lebeleleng slide sa go latela ge ntše re tšwela pele ka e go ahlahla sereto se sa rena seke. Ya boraro ke mmele, le ge e le gore a se ba re fe mmele mola mola potšišong ya rena, e fela ke nyakile go e ngwala gore o kgone go tseba gore le go sasa ge ba ka re ngwala matseno, boitsebišo le mmele ba tlogela mafetšo mara o tseba gore mmele le ona o kgona go tseba gore o e araba bjang. Ka fase ga mmele ba re thepodi o na le bokgoni bja go apiša, mo swantšhe e be apiša e seng apisa, apiša. Ke dirile diphošo, swantšhe re di apiše tlhogwana, rena Mapedi re apiša ditlhogwana. Goba gona go dira eng? Go lotšha, mo le gona ke. ke dirile phošo sa tšhibe ha h thepodi o na le bokgoni bja go apiša ko go ra go bolediša motho wa wa mosadi kudu-kudu baswa ka gore o ithatela makgaribjana a a maswa a rate batho ba ba golo o tšhaba go tshwarwa ke mokhutlwane ka mokgwa a boletseng ka ona ka gare ga sereto sa gage a fetša a re o na le bokgoni bja go kgotsofatša ke tloga ke dile diphošo tše dintšhi baithuti le seke la le ka le efe go di diphoso tše nna ke di dirileng mo o na le bokgoni bo bontši ba go kgotsofatša goba gona go dieng go thabiša makgarebe goba lekgarebe thepodi ga se ngame ke ka mokgwa a boletseng a re yena tšhelete e dira eng e ya tšhologa mo go yena a re yeng mo pointeng ya rena ya mafelelo ba reng ke thumo go thuma ke mafelelo a kere re bolela ka mafeletšo thumo ya seretotumišo sa bogologolo gantši ke ke tšhaba baditi goba selepe selepe romela romela. Fela seretong se thumelo e ba re ke thumo e tlogetšwe ko go ra gore mo ga se ba re botse gore o felela ka eng. Gantši ge se motho ga reta o kgona go kwa ga tswalela sereto gore o se fihla mafelelong. Efela mo rena Thepodi o re tlogetše gare ga sebaka-baka a fetša a re botša ka mokgwa e le goreng motho o tla šeba ka manyami. Be re re kgane o tla tšwela pele fela yena a tlogela sereto se le ka gona mokgwa wo. Ke go ra gore thumo ya gagwe e dirang e tlogetšwe goba mafelelo a gagwe a dirang a tlogetšwe. Ke a tshepa gore ke tlhalositše ka mokgwa e le gore le wena o tla re go o ngwala wa ipshina ka sereto sa gago akere a re lebeleleng slide sa rena sa go latela re bone gore ke potšišo ya setsopolwa goba bjang potšišo ya setsopolwa yona e balega ka tsela e ba re bala ditematheto tše ka tsinkelo gore o kgone go araba dipotšišo tša go latela hlogo ya gona e balega ka tsela e item mongwadi ke ME Ngake, sona se balega ka sona se balega ka tsela e, Aithiing banešu yo godimo, gobane a le fa, le a, le a belaela, a le kuna, le a hlobaela, Aithiing yo godimo banešu, gobane a le phediša, le a lla, a le sesefatša bophelo, a le sesefaletša bophelo, le a lla, Aithiing banešu yo godimo. gobane a lefa molao le ya o tshela. A le a se lefe le ya hlobaela. A ithing yo godimo banešo, go gobane o le nešetša tša matlorotloro le ya lla, a le tlišetša komelelo le ya ratharatha. A ithing yo godimo banešo. gobane o tliša phišo o ra lla phišo. A re tlišetša go tonya ra buša ra lla go tonya. A e theng ba nešo yo godimo gobane lefase le le godimo tema ya tšona o kgathile. Gomme rena bjale re itshema ba mo fetago. A re bolaiša bodutu dingwathamorathana, re bo hlohloreng bo hlalane le rena, kgonthe gobane e le gore re ja ka mphufutšo phatleng. sona sereto sa rena se balega ka tsela e a re lebeleleng um dipotšišo tša rena gore di eme ka tsela efe. Potšišo ya mathomo e re, ntšha lentšu leo le hlalošago selo se tee le Modimo seretong se. Ya bobedi, ke setlabela sefe sa theto seo se renago ditimathetong tše? Akaretša molaetša wa ditimatheto tše ka dintlha tše pedi. Ya bone, ka dintlha tše pedi ahlahla mitara mothalothetong wa boraro. Ya bohlano, laetša morumokwano wo o tšwelelago timathetong ya bohlano o be o hlaloše gore ke wa mohuta mang. Ya mafelelo, ka dintlha tše pedi a hlahla molaetša wo o tšweletšwago ke sereto se. A re lekeng go lebelela dikarabo tša rena. Ke le fa metsotsonyana e mebedinyana gore le lebeleleng dipotšišo tše gape-gape. O lebelele se le, potšišo e le goreng e tlo go fa bothata ka ge re tlo kgona re ya kae dikarabong tša rena. A re yeng dikarabong tša rena. Thomo e re yo godimo. Putšo ya bobedi, se ka lebala gore putšo ya bobedi ke la ya setlabela akere o ka nna wa re go rena um makgethapolelo makgethepolelo potšišo um rhetoriki ka lebaka la gore o botšiša gantši a kere poeletšo goba kelelo thelo. Makgethepolelo ke setlabela. Potšišo retoriki, poeletšo, kelelo thelo. Sa boraro goba yona karabo ya boraro, Modimo o a fa. Batho e fela ga ba kgotsofale. Potšišo goba karabo ya bone, Mothaletheto o arotšwe ka dikarolomithara tše kae? Tše pedi. Ya mathomo, a le khuna goba a le le a hlobaela. Dikalomithara di arotšwe ka sešura. Dikalomithara di kwana le di kwana ka palo tša mantšu. Kalomitara ya pele e na le dinoko tše nne. Karabo ya bohlano e re šo ke morumo kwano tshadi ka ge o tšwelela ka mafelelong a mothalo theto. Šo ke morumo kwano tshadi ka ge o tšwelela ka mafelelong a mothalo theto ya botshela goba yona mafelelo motho sorry batho ba ithute ye e le goreng ke karabo ye e le goreng wena o tla bo o e fa ye ke yaka ye ke ngwadile gore nna ke ikwa jwang ka sereto se a kere batho ba ithute go amogela se sengwe le se sengwe se ba fiwago ke modimo a ke ke ka lebaka le ke ngwetše dipotšišo tše pedi dikarabo tše pedi tša go fapana o mongwe a ka re modimo um o a re rata ka ge a re file ditalente tša go dirang tša go fapa fapana ke bona o ka re re fitlhile mafelelong a a a a mošomo wa rena wa di wa direto baithuti ke kgopela gore ge o bala sereto sa gago o se bale makgahlo a a malwa. O se ka se bala gatee wa fetša wa araba dipotšišo. Se bale, se tsenelele gore o se kwešiše. Le ge o bala dipotšišo, bala potšišo o e bušeletše gantši go fihlelela o e kwa gore potšišo e wa tseba gore e nyaka eng pele o ka ngwala karabo ya gago. Ka ge go le bjale ke re go lena ke re ke le lakaletša mahlatse le mahlogonolo go ditlhahlobo tša lena. All the best, do your best. Thank you so much, I love you guys. Bye.